Ech begréissen iech dann zréck zu enger sechster Episode vu Captain Toad Treasure Tracker. D'Episode 1 hat mir jo läscht Joer ofgeschloss mat 3 goldegen Toadies a mir kucken eis elo u wat déi Episode 2 dann ass. Scho Rosa huet geschriwwen, Captain Toad Treasure Tracker 2, also et gëtt en zweet Spill an engem Spill dran, dat ass jo net schlecht. Nintendo ass jo emmer méi kreativ a sou Saachen, an dat do hu si emol richteg gutt gemaach. Mir gesinn also elo hei en Toady. Deen Intro kenne mer, well dat war genau deen nämmlechten Intro wéi elo wéini, ganz am Ufank. Ech ginn emol hei eng Kéier kucken, do kommen mer net hin. Ëmmer meng emol einfach emol erëm erop hei an ech ahne schonn an dir kënnt och scho bësse predikte wat elo geschitt. D'Toadette stellt sech deen er, den Toad hëlt sech de Stär, dir erkennt dat doten an d'Level ass am Pinken hei ofgeschloss. A mir gesinn et, do ass e Kolleeg erëm, dee mer virdu fäerdeg gemaach haten. An dës Kéier ass d'Fraequot vun der Europäescher Unioun jo agehalen. Den Toad léisst sech mol hei kidnappen. Dat heescht, et ass net e Spill, wat nëmme fir mat Dämmercher fir Toadette geduecht ass, fir ze kidnappen. Nintendo huet déi Quoten agehal. Eng Madamm aus dem Ländchen hei, déi jo zu Stroossbuerg an zu Bréissel do ronderëm ëmmer sëtzt, wäert zefridde sinn.

Esou, an enger Ennerbriechung si mer nach erëm zréck. D'Kaz emol aus der Kummer erausgehäit. Et läit ee Kabel hei an d'Sar mengt do duerchzerennen, kéint net wouer sinn. Ech weess net, ob ech den Intro elo gepackt hunn opzehuelen oder net. Da maache mer elo virun. Also dat war den Standard-Intro wéi vun Ufank un. A mir hunn eebe elo gesinn, d'Toadette ass elo eis Haaptfigur an mir mussen d'Toad rette, wéi der hei gesäit am Buch. Sou. Den éischten Level, eng grouss, de grousse Rutschbierg. Gin mol kucken wat dat ass, an ech bieden lo einfach mol dat d'Opnahm erop hëllt, net dat lo d'Elgato gefëmmt ass. Wer hat Lust eng ze hielen, et läit ee Kabel do an kee Kommentar. Bon mir gesi jo hei lo mol bëssen eppes méi neies, méi exotesches, an hei ass lo mol rem fir ze dréinen, a mir gin eis mol dat ukucken. An hei hält een Ulaf. Mir trollen e bësse mat. Dat huet Spaass gemaach, ne? So, da muss mal kucken. Oh la, e fält erof, wieso net? Ähm, hei bësse mi e colorful Level. Dat ass schonn e gutt Zeechen, hei dat d'Tounart e bësse méi Pepp nach erabréngt. Mir ginn hei natierlech Mënz u sichen. Dir mierkt, mir hunn, mir hunn par rapport fir virdrun, mir hunn d'Liewe matgeholl aus dem Buch. So hei ass mol ganz wichteg fir d'éischt den éischten Kristall sichen ze goen. Lo kucken mer mol hei eng Kéier erof ze rutschen. Voilà, dat do geet och. Duerch hat lo geduecht ech hätt lo scho rem hei Damage krut. Nee, Gott sei Dank net. Also du hues hei wierklech verschidde Weeër. Verschidde Weeër fir erop ze kommen. So, den do machen wir noch bis futti. Mir amüsieren uns hei lo. Just, dass do nicht noch ein Kristall etwas ist. Dann, ja, da sind wir schon drin. Wird wirklich gefüllt, wie wir es gerade gesehen haben. Da war immer ein Kollege, der lebt als den machen wir lo. Der muss dann nämlich alles frei machen. Oh fällt der of. Villmols merci. Da so mer wat ech gift. Ok dat ass e Schom ja. Hallo muss man mal kucken. So mir machen mal halt Taktik. Voilà. Ech bleiwen nach e Kristall. Wann ech gelift. Oh Gott, ech ahnen do erëm Schlëmmes. Dat mar dee verpassten. Voilà, do ass emol een do ënnen. Esou oder esou, ech menge mir mussen et zweemol maachen. Ech kucke just eng Kéier hei. Voilà, do si mol nach Mënzen. Gi mer déi och sichen. Well hei ass eng, voilà, een Napp hu mer. Well et ass eng bësse méi komesch Challenge. An zwar muss ee sech elo hei. Rofaal loossen fir eppes do sichen ze goen. Mol jo fir d'éischt hei d'Mënzen. An dee dote gi mer eis da sichen an dann jo hu mer ee verpasst an deen aneren ass do. Da komme mer och net méi hi mengen ech, oder? Nee. Laaf oh dat dat do oh mäi Gott ech hun dat nach wierklech do hikrut deen do emzebréngen bon dee Level hat ofgeschloss mat der Missioun mee da kucke mer nach déi zwee Kristaller ze fannen zäitlech hu mer jo wierklech nach alles am positive Beräich jo muss ech eben lo kucken wéi dat mat der Opnahm geet wann ech den Ufank lo net hikrut hun a wann ech deen enke huelen ech deen zum Schluss op mee jo de Goldpilz hu mer agesammelt mir ginn lo natierlech nach déi zwee Kristaller do sichen. Mee et ass eben eben de Kritikpunkt, déi ech ëmmer scho gesot hunn, du muss, also ass et Kritik? Si forcéieren dech, dass du méi spills am Fong. Do maan se alles richteg. Bon, mir hat lo schon de Fehler gemaat, mir müssen dem Stur erop, well ech mengen dat deen do och ze fannen ass. Sou. Voilà, dach, du hast den Tipptopp. Deeg, wann du dee Wee gees. Oh Gott. Heile mal bis no fährt, bis hier sech do verdreint huet. Da gi wir nach Münze sichchen an hei. Also du bass forcéiert carrément dann hei zeemol ze spillen. Solo muss ich natürlich gut am Ziele sinn. Am Rutsche besser gesot. Voilà. Also gudd bon mir hun eng Mënz verpasst a mir hun e Kolleg do och bon laf du mol dohinner oh mäi Gott komm mol lo rechtzäiteg hei erop autsch mir kommen net erop ech gesi gläit e Game Over oh Gott. So, dat do misst ok sinn. Just. Wa mir male bëssen no life. So. A fäll drof. Ok, myn en do. Dat dé schon léiwer den Schum rem siche goe. So, kannst du mal rof. So. Da können wir eis gemütlich do rop machen. Ohne viel Stress. Oh, den do loosse mer nach e bësse rondrëm flatteren. An dann heescht et elo gutt am Rutschen eng Kéier sinn, fir do deen ee Kristall ze kréien. So, mir dréi-, natierlech muss mer emol fir d'éischt dat alles riicht dréinen. Oh, ah, kucke mer eis emol un. Ech menge, wa mer eis esou halen, misst dat alles gutt goen. Ech hoffe mol einfach. Voilà, mir hunn en! An dann séier hei virulafen. Oh, weess wat, déi Mëtzen kënnen eis emol. Sou, mir hunn déi dräi Kristaller opgesammelt. Good job, Toadette! Et kann een sech natierlech d'Fro stellen, ob d'Toadette sech elo anescht steiert wéi den Toad. Nö, ganz éierlech net. Et ass normal, einfach Character Switch. Kéint zwar soen, dat ass elo en neie Skin geholl. Sou, dee Level hu mer ofgeschloss an domadder geet et elo op den Holzwee an d'Zil. Elo kann d'Nona eppes uschwätzen, elo ass den Tout net do, dat heescht, mir kënnen am Fong iwwert Lästeren. Do huet d'Nerik mir eppes erzielt, ech soll dat Thema onbedéngt uschwätzen, nämlech, Tout, dat ass elo hei um Holzwee, hehe, nee, den Toudi iwwert d'Joere, seng Stëmm huet sech changéiert, Stëmmbroch a sou. Wat haalt Dir dovunner? Schreift mol an d'Kommentarer. Voilà, dat do war ok. Jo, en huet sech entwéckelt mat der Zäit. So, wat machen wir lo? Dat ass eng gutt Fro. Ähm, ass natierlech och ëmmer ähm, iwwer d'Changementer vun deenen Opnamen alles gi mol einfach soen. So, wat zu Deibel Manschlo ha. Ech muss. Ja, ech si falsch. Ech muss do riwer. So, ha ass natierlech. Oh Gott, so soll net net machen.

Wann e vergläicht op den ale Spiller dat an dann dat, wéi wann e gefëmmt hätt, ne? Ja, ja, esou ass dat. Kanns de do erwäschen? Kënnt deen elo och erof? Nee, se huet kee Bock. Ok, da kucke mer emol, emol hei erop ze kommen. Ech mengen, mir kënne soss hei näischt maachen. Mir mussen natierlech och hei eng Challenge maachen an déi ass e bësse méi nerveg am Sënn vun, ech muss emol kucken. Dei ech mol hei mengen ech maan mer dat. So den hun mer eh krut. An da maan mer hei och vläit eppes. Beziehungsweise mer mussen et maan. Bon mir bestellen se mol da hinner. So. Emol gepackt. Sou, deen ass och fort. Da geet et och vill, vill méi einfach. Mir ginn emol eng Leech, eng Luucht drop maachen. Mee ech hunn nach eppes vergiess hei. Sou. Arm riwwer. Voilà, tiptop. Perfekt Timing gehat. Da gesinn ech emol, deen do ënnen ass och elo erwächt. Da muss ech natierlech och do en Timing drop hunn. Voilà, an da misse mer d'Challenge wann ech gelift gepackt hunn. So, lo da just nach Stären an dann hu mer d'Level gepackt, sou ass et richteg. Well d'Missioun war et all déi Piranhas do ze murksen an ech kucke mer dat elo un. Kriechpiranhas heeschen se. Mir hunn 3 Kristallen a mir hunn et gepackt, tipptopp, perfekt.

An jo, Abseitsroll am Sënn vun et heescht Cap'n Toad, Treasure Attack an et ass nix mat Toadette, mee mir spillen awer mam Toadette. Mir gesinn direkt hei, mol fir d'éischt maache mer hei eppes Richteges, mir ginn e puer Mënze sammelen, well mir brauchen elo vill Mënzen, fir eng gewëssen Challenge ze packen. Sou, ech kucke mol, ob ech dat nach iwwerhaupt hikréien. Ehm ja iergdi schon. Muss ech just am oppassen hei. Voilà, hun mer schon den een Mensch verpasst. Ey mir de Code. Ass natierlech froh, pack mat mat de Mënzen nach, well ech lo puer verpasst hunn. Voilà, dat do moch ech. Muss ëmmer iwwerall hikucken. Et ass bësse blöd fir iech, fir dat do nozekucken. Voilà, deen hu mer och gepackt. Kréie mer deen an der Loft nach? Dach, dee kréie mer. Voilà, dat kréie mer och hin. Elo ganz wichteg, dee ganze Bierg do hannen ze kréien. Vu Mënzen. Dat hu mer krut. Voilà. An ech wäerten, et geet knapps net duer, well mer si lo schonn um Enn ukomm, d'Zil ass et, 140 Mënzen ze sammelen, mee ech hu mol all Kristaller fest hei hikrut. Ech kucke lo natierlech hei nach eng Kéier, mee dat sinn net genuch Mënzen. Da feelen eis wuertwiertlech 5 Coins. Mir kréien och do keng 10, da muss ech elo en Level enke maachen. Mee Dir mierkt, en ass e bësse méi do erëm, keng Ahnung, kann net Stresse soen, mee dass mat dem Giro säin, dat ass ni menges gewiescht. Voilà, do gëtt der Challenge net erëm um 5 verkackt. Et läit mer anscheinend net do en ze sichen ze goen. An jo, esou ass dat. Mir kucken eis elo nach déi 140 Mënzen do ze sammelen. Da géif ech soen, mer kucken och nach den nächste Level. Mee fir d'éischt emol schéi brav Mënze collecten. Jo, dës gëtt méi Zäit. Éischtens emol net, ech muss net no de Kristalle kucken. Sou, Toilette, du gees wann ech gëtt an de Gloire a mir brauchen dech elo. Voilà. So, lo natierlech erëm iwwerall oppassen. So, déi hu mer lo dës Kéier krut. Voilà, du mer schon ee getraff vun deenen Para-Pünktchen. Das ist bisschen, äh, dort müssen ein Gamepad Opnahme richtig hun. Ich, ich si gespannt mit der Switch wie dat erem lebt. Wéi dat do boah, das natürlich 2 in 1, mir da gi ass de Problem wohl och geléist, dat een Oppes ophuele kann. Voilà, die man das gekrut. So, wenn wir die do nicht kriegen, dann ist sowieso RIP, da können wir gleich nach ein Kehr machen. Ja, wir müssen da ein Kehr drin. Ah Gott, was den Dinge sich verdrehen. Kannst du dir hier top? Ja, das ist auch. Ich kann halt dann sich dann Bau. Das do kann ich schon. Äh Rem ufänk vu vir gëtt also e bësse méi nerveg. Ech kucken och mat der Zäit, jo dat misst awer goen. Wann net, bah ech kann am Fong e Level verlassen, well e Level up kréien ech och net. An bah probéieren et nach eng Kéier. Dass wierklech keng Ahnung Giro sense wann an Imenges bei Splatoon sinn ech och ee vun den Eenschen deen dat wierklech ouni spillt. Mécht mech ëmmer geckeg, dass erëm 3DS ech war ëmmer frou wann ech ausschalten konnt, du konns natierlech och no Mario Kart oder sou fueren, Mario Kart 7 mat Giro sense nee brrr please don't. Voilà do hu mer mol Icrut a lo kucke mer scho mol direkt hei. So, dat hu mer och richteg gemeeschtert. Sou, hei si jo keng Mënze méi gewiescht. Kréien eng Kéier e bësse Speed. Ech sëtzen och elo e bëssen hei ewéi e Bekloppte, kann ee bal soen. So, déi Mënzen hu mer och. An da kucke mer nach déi Para-Coupas do ze maachen. Ah, do si och néierens Mënzen, also man net. Ah, déi komme richter no. Voilà, déi och krut. Voilà, ich hoffe mal, dass man soll kruten. So. So. Ah, mit geht rem net duer, meng ich, gell? Ja. Wir hunn do den e Paublock rem net krut. A kann d'Schläwwelcher rëm beenden? Jo. Well ech brauch 140 Mënzen, net 130. Äiäiäiäi, rëm de Part. Am Fong scho schäiss ugefong mat der Opnahm. Fail. Ech kucke mol, wat dat herno iwwerhaapt gëtt. Mee ech wëll awer gär 130 Mënzen. Sou, lat mer déi do scho bal vergiess. Wa mer vläit méi spammen, da kréie mer der vläit méi, wee weess et. Voilà, nee ech mengen et sinn ëmmer 10 definéiert. Bon, nach e Versuch. Wann net, da maachen ech elo virun den nächste Level an schenken déi 140 einfach stumm drun. Sou. Kanns den Déngens och net bremsen. Sou, eis Kollegen ëm och zerstéiert. Well Kristalle gi jo och keng, dat ass jo de ganze Problem, de ganze Witz un der Saach. Do kënnt elo erëm näischt, elo geet elo hei. Voilà, dat hu mer dës Kéi krut. Vläit besser am Zile sinn, et ass net wéi a Splatoon, wou ee ka ronderëm spammen an et mécht een de Murder Deaths. Voilà, dat hu mer och schonn bal verkackt. Mee wann ech déi eng, deen ee Powerblock do kréien, Ah Gott, wat Dénge verdréint sech och wéi Sau, jo. Ah, dat do geet net duer. Ech ka scho rëm beende maachen. Bon, nach ee Versuch an da géif ech soen, et gëtt ugehaangen. Well ech, ech weess net, ob mäi Gyrosense einfach falsch kalibréiert ass. Mee där mierkt et, dass gesi gewëss Passagen do verdréint sech dat Ganzt too much. Bon, Dir gesitt net, ech gesinn et just, also ech kann nach ronderëm spacken. Dir gesitt just do um Bildschirm, datt den Tëtëtt, de Kapp sech verdréit. Méi ass et net. Elo mach ech erëm falsch. Ah, de Problem, ech weess, wat de Problem ass. Ok mir hänken net herno drun, ech kucken awer mol ze fixen wëll lo ass iergend eng net normal, ech konnt elo scho rem net, egal wéi ech dréinen. Nebulöse Zeichen am Hinterhof, kucken mer eis dat mol nach un, dat wär dann nach den nächste Level dee mer maachen. Let's go géif ech soen. Hat mer der rem 4 Stéck gemach, wär rem e gudde Part ginn. Just ech schaffe mat der schäiss Opnahm esou. An hei mun ech elo mam Gamepad rem schaffen. Fir d'éischt gi mer eis mol e Kristallchen do sichen. Sou tau dat net erof faalen merci. Ok souvill dozou. Sou mir hunn hei lo schon en schwéiert Liewen a mir wäerten do stierwen ja. Dat war net gutt, dat war grausam. Ech haassen dee Level och lo scho rëm. Also kee gudde Part haut, deet mer leed fir déi bad quality. Ëmmerhin mer hunn Mer hunn alt wéinstens. Sou, mir kucken eis dat do elo un. Voilà, do kréie mer nach den nächste Kristall. Solle mer déi mol, wéi ech wollt soen, den éischte Kristall hat mer jo och elo scho gesammelt. Sou, do komme mir iwwerhaapt net hin. Dat ass och e bëssen. Ech huet et Brëll mat Lénkshänner einfach mat deem ganze Misär hei. Kann ech net eescht fir op deem säi Kapp trëllen? muss eso eng Challenge eso machen ne? Guck mal op dat Verlaps gëtt.

Et ass net de däers du dech hei erwësche loossen, et ass eng ganz aner Challenge nämlech oh Gott lo hunn ech hei nämlech gutt zielen. Ech menge wa mer do lo eroffale misst alles ok sinn. Yes. Well lo ginn sech déi Placken déi verschibe sech an da kommen ech do ënne ran dee Moment. Sou an lo hei erëm Sprinte Koto dat sinn. De Super Bowl war zwar lo de Weekend mee mir mussen dat do net hunn ne. Sou, elo misst et goen. Kucke mer dat eis nach hei un. Elo misste mer do erof kommen. Oh Gott, d'Kamera e bëssen ëmstellen. Also wierklech Kritikpunkt um Spill, d'Kamera ass heiansdo e bëssen, oh Gott, do wär ech awer erëm erofgefall. D'Kamera ass heiansdo e bëssen, kann een soen, ustrengend, ne? Mä jo, dat war dat. Also hu mer wann ech giff d'Minen och all déi, wat war et, wéi heeschen se, Schlammschlurfer heeschen se op Däitsch. Kuck mer deis Ecke un, jo déi hu mer hoffentlech och gepackt, wann ech géif do mar do en gudden Häkchen, voilà an kleng Zougab dann, ech kucken eng Kéier mat Voice a wann ech drem verkacken dann hat der, kritt der et nogehaangen. Ech muss och mat der Opnahm bessen oppassen, well mäi Computer um Ofkrazen heiansdo ass, mee bon, mir probéieren et elo nach eng Kéier. Also éischtens, ech maache mol net de Feeler, dat ech d'Gamepad scho komplett falsch kalibréiert hunn, well dat ass mäi Problem, dat ech mech do éischt irem ze schif halen an dann ass et gelaf. Sou, tau, dat gouf eng Kéier nach alles, da hu mer nach e gudden Ofschloss gehat an d'Leit sinn zefridden, déi et nogekuckt hunn. Ech sëtzen och net um Buedem oder sou näischt, sou. Sou, deen hu mer nakrut. An do kréie mer natierlech ënnen net déi Gumbas. Sou, déi hu mer och krut an da komme elo geschwënn. Kann ech mech do schonn mi riets hale fir déi 4. Schatz will gut mir schon ab sagen Schatz kre nämlich die Domatzen die ich auch nicht kreen oder Ech denken iech dat dru kanner, dat do gëtt einfach näischt. Ech hoffen dass dee lescht Lell mat där Luere, well et ass e coole Feature, mee et ass einfach, ech sinn keen dee mat dem Gamepad do eens gëtt, gell, et ass fir ze katzen. Bon, ech fineshen awer de Level dann eng Kéier an dann gëtt mer Spoiler wat nächste gëtt an da gëtt et ugehaangen, hoffen ech emol. Dadadadam. Ech sot erëm Merci da fir d'Nokucken, de Spoiler kënnt elo gläich. En verzweifelt hei un den 140 Mënzen, et hunn der 5 gefeelt, wär jo och ze schéi gewiescht. Also Spoiler fir nächst Kéier, Nasser Spaß im Wasserpark. Ech hoffen dir schallt erëm an, bis dann, ciao ciao.